Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela x'qrajt dan l-aħħar. Magħna llum għandna lil Cheryl Falzon. Hija wiċċ ġdid għal ħafna minnkom iżda ilha taħdem fil-qasam tal-librerija għal ħafna żmien. Cheryl dan l-aħħar laħqet Kap Eżekuttiv u Librar Nazzjonali. u aħna ninsabu ċerti li se tkompli taħdem qatigħ biex il-libreriji ta' Malta u Għawdex jibqgħu jingħataw il-ħajja. Allura Cheryl, xi qrajt dan l-aħħar? Mela, jiena ġibt miegħi dan il-ktieb li minnix li qrajtu ta' Peter Tyrrell, Found It on Fear. Dan huwa memoir ta' Peter, mhux kitbu as such, huwa fuq ittri li nstabu n-National Library ta' Ireland. u għamluh fi ktieb biex jikkommemoraw il-ħajja tiegħu. Bażikament dal-persuna eh, twieled l-Irlanda, kien jgħix familja fqira u l-familja tiegħu ħasset li biex tgħinu titfaw f'istitut. U tefatu f'istitut ta' Christian Brothers u da dal-martirju ta' ħajtu kollha miskin f'żgħożijitu, mit-tfulija saż-żgħożija, u jiddiskrivihom bħala nies pervertiti u sadisti. Tistgħu timmaġinaw x'abbuż għadda minnu, kemm fiżikli dan, sesswalment, u wkoll nuqqas ta' ikel u ambjent li mhux tajjeb jiġifieri għat-tfal. Għoġobni ħafna dan il-ktieb għax wara li ħareġ mill-istitut da ġġoinja l-armi mal-Londra u dak iż-żmien kien hemm il-gwerra u daħal suldat. U jispjega kif il-ħajja ta' suldat avolja kienet kiefra kienet aħjar għalih mill-ħajja li kien jgħix fl-istitut. U kien stazzjonat l-ewwel darba f'Malta wkoll. u għoġobni u iktar u iktar għax isemmi l-Librerija Pubblika Ċentrali. Qabel kienet il-Berks tas-Suldati hemmhekk il-Furjan u jsemmiha l-istess postijiet li nafuhom illum qed isemmihom u tieħu pjaċir tara d-deskrizzjoni ta' persuna barranija u ordinarja kif tispjega l-Malta. U beda jispjega wkoll il-Belt Valletta pereżempju kif in-nisa kienu jirbsu l-onnella u jgħidilhom kienu qegħdin bil-black hood għalih. U wkoll isemmi l-istrada stretta li kienet popolari ħafna dak iż-żmien kif in-nisa kienu jġagħlu lil daw is-suldati jew is-sailors jixrulhom drink u jtuhom attenzjoni. U ħelu ħafna kif isejjaħ l-inbid Malti u kif kitibha. kitibha hemm bejt eżatt kif kienu qisu bid-djalett Malti, anke l-kitba tagħha tinduna li hija bid-djalett avolja miktuba ħażin imma tinduna li t-ton tagħha differenti minn tal-lum. U isemmi li dal-inbid kien jiswa vera f'ċuċata u kulma kien għalih ilma bil-kulur. Isemmi wkoll il-ħwejjeġ tas-suf li kien maħdum bl-idejn. u kienu jsibuhom tajjeb għalihom għax dejjem kienu tajjeb għal iktar layers ta' ħwejjeġ għalihom għal dak iż-żmien. Isemmi wkoll il-karozzini li jsemmihom speċi ta' karozzi biż-żiemel li jmessu idawru l-passiġġieri madwar il-belt. Nirringrazzjawk ħafna Cheryl għaddilna l-ħin għal-lum. Grazzi talli kont magħna. Nirringrazzjaw lilkom talli segwejtuna. Aħna nfakkrukom li nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Intant, aqraw mqar nitfa' kuljum.